Abusua edua, sɛ nyɛ akoraba Esio Afram Gyebi, Nana Esio Afram Gyebi aka Akoraba a, na anka menim sɛ dua a ɛsi hɔ sɛ ɛsi hɔ yi, ɛno nso so wɔ din bebrebee. Yɛtwa to fam a, ne din nko, ɛyɛ dunsini a, ne din nko. Kyerɛ sɛ, din no a yɛde frɛ dua ankasa no, ɛdɔɔso. Ma me ma, ma me ma mfatoho. Wo a wobɛtwa dua kura na woaka sɛ wokura wawa, daabi, wobɛka sɛ wokura poma. Ɛno nti no me ne Nana Asua Afram Gyebi wɔ no na amammerɛ deɛ wɔdi mu akotene paa yie wɔ Ghana ha. Ɛno nti no metena ase na mama no akɔ aba na yɛadi dwumadie no de ahyehyɛ so, fra foforɔ ka ho. Nana Adaworoma, eh, wohu sɛ dua si hɔ a ne dini nko. Sɛdeɛ yɛwɔ asuo, nsuo, bosuo ne n'ase no, saa na nnua nso yɛwɔ mu ahodoɔ anaa? Madam, ɛno nso te saa. Ɛte saa. Mede ka maa mfatoho sɛ sɛ wotwa bi na ekura wo a, yɛmmɔ dua no din, yɛfrɛ no poma. Poma. Sɛ yɛsene dua no bi na yɛwɔ mu aduane a, yɛfrɛ no waduro, yɛnka sɛ dua. Deɛ ɛde wɔ no nso yɛ wɔma. Deɛ ɛde wɔ no yɛ wɔma, yɛmmɔ dua no din, gye sɛ duro deɛ yɛ den. Yei. Sɛ wotwa ne sini mmienu tiatia tena sɛ fɛ no dufua yɛ nkate dua ɛte tena dufua no so yɛde yɛ akonnwa te sɛ deɛ motena so fie wokɔ yɛn kuro nkuma mu a wotwa dua ne tire ne tire na ne ne adamadwa tenten ayɛ pɛ yɛfɛ no dufua wotena so ɛno wɔ hɔ ɛno da nkyɛn a sɛ Wɔn de yɛ mpa, wɔn de wɔn de yɛ deɛ ɛda so a yɛfrɛ no mpa. Deɛ ɛda so a mpa dua. Ahan yɛnka dua dua no bio. Watum aseɛ yɛnka dua no bio yɛka sɛ mpa. Mpa. Ahan ɛna dua no si hɔ nso a yɛwɔ n'abena hmm. ne nhini hmm. ne ɛwɔ ne mmae. ɛne ɛwɔ ne mmae. ɛpae hmm. ɛfa nkyɛn na nso ɛyɛ kɔ ɛsi dua no mmae so ne mmae. Ɛna ne nyinaa mu no nso, sɛ yɛtwa dua a, baabi a ɔdasani kɔda koraa, ɛnyɛ obiara na ɛda adaka mu. Nea yɛda adaka mu no, yɛde yɛ adaka no wie a, yɛmfrɛ no dua bio. Yɛfrɛ no sɛbi funnaka anaa adaka. Sɛ dua koro no ara. Enti adeɛ a yɛde bɛyɛ biara wɔ deɛ yɛde frɛ no. Wode sene adeɛ bi a ɛsɛ nnipa, yɛfrɛ no akuaba. yɛ dua korɔ no ara yei saa na ɛteɛ ɛna siwe yi yɛwɔ n'abena yɛwɔ ne mmae n'ahabae ne nhini ɛna ɛwɔ dua ne mu n'ankasa kɛse na ɛhɔ no nti saa na ɛteɛ na ebutɔ baabi titiriw bi kɔ a yɛtumi de. to asuo so twa kɔ afuo mu na yɛaka ho nti obi kyerɛ wo kwan wɔ se kɔ woduru ha a woduru hɔ a asuo dɔ yɛ ɛtwe da so ɛtwe ɛtwe deɛ ɛda nsuo so ɛfrɛ no ɛtwe ɛtwe ɛda so obi bɛka sɛ dua da so hmm. so ɔho dua da so obi tumi ka sɛ ɛtwe da so ɛtwe da so dua no amodua kuro din na kyerɛ sɛ ɛtwe no na yɛ ɛyi kasafoɔ a ɛwɔ sɛ nnipa no de kasa. Deɛ ɛma meka no saa ne sɛ ɛte sɛ eh, Asante anaa wokɔ eh, atɔeɛ mansini mu a mm. western region nyɛ mfantefoɔ nkwa na hɔ ahantafoɔ wɔ hɔ mm. mfante wɔ hɔ ɛkura sɛ sɛ sɛwifoɔ kora ka mm. western region ho nti asante no ba a yɛwɔ sɛkyerɛ Yɛwɔ atwoma, yɛwɔ kwaabere, yɛwɔ adanse. So ɔhu? Enti, ɛɛ, ade bi wɔ hɔ a, hafoɔ frɛ no, te sɛ ayi, ɛɛ, yɛ sɛkyerɛfoɔ ka mpampuro. Mpampuro. Ebi nso ka no nkampuro. Nkampuro. Ontin mm. ne deɛ no no. Na santene ne nyinaa wɔ wura, nti deɛ yɛn yɛ wura ɛka no. ɛna yɛi aha woka yɛ kyini duru ha deɛ a sɛ sɛ wodan na no so ho sɛ tumi ka sɛ obi yɛ ɔhemaa nso duru ma nhyia nka sɛ ɔhemaa wɔbɛka sɛ ɔyɛ ɔbaa panin ɔbaa panin so ho aha nti adeɛ biara ɛwɔ baabi a yɛka no ne dua na ne yɛka ho asɛm no sɛ emu odu na ɛporɔ na na na bena no nyinaa porɔ afiri ho a mm. Ne mu odu na aporɔ no, yɛsɛ afei no dufɔkyeɛ. Dufɔkyeɛ. Dufɔkyeɛ. Emu odu, wontumi mpagya deɛ but aporɔ. Ahaa, yɛfɛ no dufɔkyeɛ. Dufɔkyeɛ. Ahaa, ebi kora yɛde bi yɛ twe to asuo so. Asuo so. Ɛtumi porɔ na abu atom. Enti yɛ ana yɛde wɔ katabebuo bi sɛ dufɔkyeɛ da nsuo mu dadadada a ɛntumi nane adwen anaa adɛnkyɛm. so wahu okay. nti ɛyɛ saa adeɛ no a nti sɛdeɛ meka no sɛ yɛto ɛbo ase a adeɛ bia adeɛ bia wɔ din adeɛ bia wɔ din na ne papa mu no nso nka ade ne din frɛ no anaa nkɛyɛ ɛɛ yɛnhwɛ ɛnam a yɛwie adwen a yɛwie hmm. sɛ adwen bi a wɔn frɛ no tilapia mhm. mhm. yɛtoto ɛfrɛ no tilapia saa adwene no Kane a mekɔ sukuu na mekɔto drawa yi bi, na yɛn yɛfrɛ no akosombo. Akosombo. Saa tilapia no ba sɛkyerɛ ne afra mpɛnsuo no a, yɛfrɛ no akosombo. Nti akosombo no aba ne sɛ saa saa mpatere no aba. Aba bebree. Yɛwɔ apatere. Aha. Apatere no yɛwɔ kɛse na ɔwɔ nketewa. Na saa apatere bi a wodin yɛwɔ apatebire wɔ hɔ. Aha. Ɛne ɛwɔ mpatere no dɔɔso. Yɛwɔ yɛwɔ yɛwɔ apata ɔno yɛ tuntuntu na mmɔde paa ɔwɔ saadeɛ paa nti bɛbɛ obi obi wɔ deɛ yɛwɔ apata kɔkɔɔ wɔ hɔ wote aseɛ ahan ɛte sɛ ɛnya na ma mɔfrɛ no apitua yi wɔn sɛ na bɛyɛ apitua osu a yɛfɛ no afekyerewa ne mu mia kakra a ɔyɛ tenten yɛfɛ no saten. kyɛ sɛ nsɛm no deɛ wadaroma ɛyɛ bebrebe ne nkyerɛmu no ɛdɔɔso paa Yɛwɔ tilapia mpa ayi ayi apatrɛ kura yɛ ɔmo ahodoɔ nti yɛbɛtoa so. Ɛba mmarima hwɛ mu deɛ a, Doctor Amuzu, yɛn Africa ha nyinaa yɛagye yɛn atom sɛ woba yaseɛ hɔnom a, yɛsa nyarewa bebree. Na nyarewa a yɛyɛ a Ghanafoɔ agye yɛn atom ma atrene Africa ha nyinaa yɛ mmarima ho yadeɛ na ɛsa. Dodoɔ no ara frɛ yɛn penis doctor. Enti barima bi a ɔretie me a, deɛ ɛka no sɛ ɔwɔ weak erection no, Bɛma no nsɔreɛ a ɛmu nyɛ dene, wode kɔ ɔba no ase a na adwo. Deɛ ɛsan kɔ no early ejaculation, sɛ wo ne ɔba kɔ mpa so a ɛnkyɛre na wo ho asane wo. Obu a ne bɛma sɛ bi afɔn ayɛ ketewaa bi, obi deɛ nso atwe akɔ mu na ɛnam ɛnyini nti prostate abɛsoɛ wo. Ebia obi rehwɛ me, wanya prostate, wakɔyɛ prostate surgery, yɛyi afiri hɔnom, ma ɛnnɛ ne bɛma no mpagya bio. Wowɔ low sperm count. Wosrɛ me sɛ ebi nni mu koraa ne nyinaa wo ba Doctor Amuzu yɛbɛboa wo. Yasoyɛ ne wɔ Kumasi Tafo Club six hundred, Accra Achimota Christian Village, Ashama, Lebanon Second Step, Kasoa, Amanfurom, Iron City, Obɛ Sunyani a yɛwɔ Area three, Imolotu ne Abronsan enum, Techiman yɛwɔ Zongo, Takoradi yɛwɔ Esipong Sports Stadium Junction hɔ, Yɛ adwuma from Monday to Monday, Dabi yɛ adwuma, anɔpa nnɔnsɔn, yɛ adwuma kɔpɛ anwummerɛ durum ne fa. Yɛsi asuo, nsuo, osuo, nsonsonoeɛ dam, ɛnyɛ akoraba a, hwan paa na ɛbɛkyerɛ saa asɛm wei? Ɔdɔfoɔ Farafoɔ kaa ho, Neɛ nyinaa nsuo a, mekae wo sɛ Amuzu Herbal Scent seesei a wɔasesa baabi a n'asoɛeɛ no wɔ, ɛno nti ɔdi Club 600 a ɛwɔ Kumasi Tafo biom na mmom no, ɔwɔ Tafo Nhyiae so. Ɔgu so reyɛ n'adwuma. Seesei deɛ, abɛɛfo mfidie ahodoɔ na wɔde aba a ebi rekyerɛ yareɛ no mu na ebi nso rekyerɛw aduru a, rekyerɛ no aduru a wɔmfa nsa wo yareɛ no mma wo. Fa w'ani kyerɛ hɔ na wɔmmoa. Barima, sɛ abɛn agye wo tuo deɛ ɛnneɛ wo last stop paa no no, wɔbɛboa wo apaa yie. Ɔbaa, worepɛ afu anaa sɛ deɛn paa na ɛreha wo? Yɛ ɛnna mu yareɛ paa deɛ, fa w'ani kyerɛ Amuzu Herbal Centre na wɔmmoa wo. Ɔdaworo ma asuo. Nsuo ne osuo. Yɛka sɛ suo a, ɛyɛ dabaa de. Meda wo ase. Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ. M'akasadeɛ biara duru baabi a, ne din nko. Deɛ nti a meka saa ne sɛ, yɛresua adeɛ. Menka sɛ menim kyɛn obiara. Kakra a yɛateɛ ne yɛahunu bi na yɛreka nti obi wɔ ade foforɔ a, ɔmfa nka ho. Mma ɔnka sɛ, ahaa, adeɛ a ɛda wo kɔn mu yi, mepɛ sɛ mede wo ara wo ho adeɛ yɛ. Ɛda wo kɔn mu, yɛfrɛ no ahweneɛ. Ɛda wo nsa a, ɛyɛ ahweneɛ. Ɛda wo nan a, ɛyɛ ahweneɛ. Tɔ wo sisi a ne din nko. Deɛ ɛda wo kɔn mu sisi a woyi de to wo sisi a anaa w'asene a, yɛfrɛ no sɛn? Kyerɛ sɛ wokyerɛ yɛn. Wɔka no tɔma. Nso ade korɔ no ara o, baabi a wobɛtɔ biara wɔde afrɛ no. Ɛda wo kɔn mu a, ɛyɛ ahweneɛ. Ɛtɔ wo nsa a, ahweneɛ. Tɔ baabi a, wo sisi nko ara, kɔtɔ wo sisi a ne din nko. Sɛ wokɔfa mmɔle Sɛ woreka biribi adi a, wo nnwene yi a wontumi nka deɛ woreyɛ. Obi se merekɔnoa fufuo, yɛnoa fufuo. Wonoa aduane no wie a, wowɔ wie a na ɛyɛ fufuo. Ɛnti sɛ wofa mmɔle de gu nsuo mu na woka, ɛyɛ yuro bi a, ɛyɛ koko. Ɛmu yɛ du a, ɛyɛ mpampa. Ɛna sɛ gye wo nsam a, adane banku. Mmɔle korɔ no na ɛsi gya so no, adeɛ yɛbɛtumi ayɛ. Saa na ɛteɛ. Enti, sɛdeɛ meka no, sɛ ɛfiri soro ba a, Tweaduampɔn de brɛ yɛn yi a, yɛfrɛ no osuo. Osuo. Osuo tɔ. Osuo tɔ. Osuo tɔ. Owiɛ bɔ. Hmm. Osuo tɔ. Owiɛ bɔ. Saa na yɛbɛto yɛn nananom frɛ no. Hmm. Na osuo no tɔ wie a, na ɛgu dua a ɛtra wo so a, dua tenten, ɛgu so a, ebi ka so de bi a mframa fa ansa na deɛ ɔdua no so no aporo agu fam ɛno yɛfrɛ no akorokra akorokra akorokra ndi kwama kwan adu bɔɔ dwom bi ɔsi nsuo bu mi kɔ yɛ mu aha mi sɛ mu akorokra na eku mi ɛno nso yɛde tumi yɛ nyinu paa kyɛ de firi soro ba no ɛso dua no so a ahabaa no so na ɛsɔ fam a ɛno nso yɛ na emu odu sɛ emu yɛ duru aa na sane nti so mu sɛ biribi aka ho nti osuo no bɛgu ahaban anaa dua kɛseɛ Pon, dupɔn, anaa dua epegya biara so refiri ahaban no so resɔ a, ɛno yɛ akorɔkra. Akorɔkra. Ɛna sɛ ɛnam fam a, ɛno yɛ asuo. Asuo. Asuo. Asuo. Asuo. Nti yɛwɔ osuo. Yɛwɔ osuo na ɛfiri soro ba no. Ɛna ɛwɔ asuo. Asuo no na ɛda fam a ɛtene no. Nti ɛwɔ sɛ yɛwɔ asuo. Mimi yɛ asuo afram. Mo sɛ mi yɛ asuo afram. Asuo afram. Obi yɛ obi yɛ asuo ho ahwan, asuo gyebi, asuo ho ahwan, asuo ho ahwan. Ɛyɛ deɛ ɛtene no a. Na yɛka owó no di kan yɛ. Nti wowo din no yɛde wo too asuo afram. Aa na nyɛ me ankasa. Me nana mmom yɛde to nsuo no. Ɛna me yɛde me to me nana no. Wo n'akonnwa no so na wote sesei. Ne din no na mefaeɛ sɛ wo nana wodi wo nana yɛde wato no. ok obu a yɛde tumi de to ebusuani na wei deɛ yɛde bɛtɔ me papa wɔ fa nti papa wɔ fa no na ɔno de afra mu a afra mu gyebi no a yɛde me too no nti ɔno ɔno mmom deɛ ɛyɛ ɛsuo no prɛko Dɛm na din no ara na wɔde frɛ me ara. Enti mesua nyinaa no, me papa fiefo, wɔhu me a, ebi frɛ me wɔfa afram, ebi frɛ me nana afram. Saa mesua nyinaa, mekɔ sukuu nyinaa. Mekae sɛ berɛ bi, ɛɛ akyɛ ɛɛ me nkwadaa bere mu koraa na maame de adeɛ somaa me sɛ nka menkɔtɔn ne so me. Mesi wadwo mmosi. Ehyia na meso abɛ. Mm. Na mo mfie bɛyɛ nkron hɔ baabi. Mekae adeɛ pa, mesua nyinaa mekae adeɛ paa. Mm. Ɛna ɔtuu abɛ no nyinaa na ɔtuaa ka ɛna ɔkyekyeɛ na ɔaba ayi a ɔbɛkɔ na ɔde ɛna mesaa de kyɛnse no kɔɛ mekɔɛ na maam sɛ ei ɔmu wɔ dwa paa o na ɔsaa de foforɔ soaa me na me soaa sɛ hɔ anam na obi a ɔkɔtɔ adeɛ yɛtu no nyinaa mm. wɔn nsa fanfa hɔ bio me sɛ ɔho mia na ɔse bɛsen na ɛna ɔka medi n'anim na ɔka kyɛ maame sɛ Ɔnyɛ adeɛ no nsi hɔ. Ɔno ne wɔfa mu ana ɔde adeɛ asɔ ano. Mm. Ɔho. Yɛde woto obi a, yɛ a na wɔn a ɛbɛn nipa no mm. ɛhoahoa wɔ sɛdeɛ nipa no mm. esu si teɛ. Mm. Ntina mi kasa mi nkɔla abiri mu nyaa ebi fira mu na ebi fira mu ɔfa. Saa na ɛteɛ. Na deɛ nti adeɛ tene yɛ kasa ɛyɛ asuo no. Ɔn sɛ mpanin kasa sɛ Asuo bi se ɔnkɔ basuo bi mu nnɔdo po mu a, ɔwe kwan mu. Ɔwe kwan mu, Nana so obodua mu? Abusua me kɔgye m'aboafoɔ nkrato aba me ba a yɛbɛtoa so. Ɛba mmarima hwɛ mu di a, Doctor Amuzu, yɛn Africa ha nyinaa yɛagye yɛ atom sɛ, woba yɛaseɛ hɔnom a, yɛsa nyarewa bebree. Na nyarewa a yɛyɛ a Ghanafoɔ agye yɛ atom ma atrene Africa ha nyinaa yɛ mmarima ho yadeɛ na ɛsa. Dodoɔ no ara frɛ yɛn penis doctor. Enti barima bi a ɔretie me a deɛ ɛka no sɛ ɔwɔ weak erection no, barima no sɔre a ɛmu nyɛ dene. Wode kɔ ɔbaa no ase a na adwo. Deɛ ɛsan kɔ no early ejaculation. Sɛ wo ne ɔbaa kɔ mpa so a ɛnkyɛre na wo ho asane wo. Obu ara ne barima sɛ bi afɔn ayɛ ketewaa bi. Obi deɛ so atwe akɔ mu na ɛnam ɛnyini nti prostate abɛsoɛ wo. Ebia obi rehwɛ me, wanya prostate, wakɔyɛ prostate surgery, yɛyi afiri hɔnom, ma ɛnnɛ no ɛbɛma no mpagya bio. Wowɔ low sperm count, wo sperms ebi nni mu koraa, ne nyinaa wo ba a, Dɔkta Amuzu, yɛbɛboa wo. Yɛasoɛ no wɔ Kumasi Tafo Club six hundred, Accra Achimota Christian Village, Ashama, Lebanon Second Step, Kasoa, Amanfurom, Iron City, Obɛ Sunyani a yɛwɔ Area three, Imorotu na Abronsan nom, Techiman, yɛwɔ Zongo, Takoradi, yɛwɔ Esipong Sports Stadium Junction hɔ. Yɛ adwuma from Monday to Monday, Dabi, yɛ adwuma anɔpa nnɔnson, yɛ adwuma kɔpɛ anwummerɛ dum ne fa. Akwaaba biom ɛbɛtɔ akyire afa dwumadie yi so. Yɛgu so a yɛresua nsonsonoeɛ a ɛda asuo, osuo ne nsuo mu. Nana asan de baako a yɛfrɛ no akorɔkrɛ asan abɛka ho, ɛno nti Frafofoɔ ka ho. Na yɛn nyinaa yɛnsua adeɛ. Na no ada woro ma woakyerɛ mmienu mu. Na wo ɛhɛn, na wokyerɛ sɛ ɛda fam a, deɛ nti a yɛfrɛ no saa no. Nine. Deɛ nti a yɛfrɛ no saa ne sɛ, mpanin se sɛ asuo bi se ɔnkɔbɔ asuo bi mu na ɔdu ɛpo mu a, ɔwe. Asuo, asuo ne nsuo, nsuo nyinaa kɔpue ɛpo mu. Na yɛwɔ su kɛseɛ ɛne yɛwɔ su ketewa. Enti, asu ketewa no, sɛ woakɔka panin bi ho a, wokɔ a wobɛwe kwan mu. Mm. Enti ɛnam fam nyɛ ɔno nko ara na ɛkɔ asuo bi bɔ mu bebrebe na ɔno wɔreba. Mm. Enti ɔdɔɔso nti, wɔn abɛyɛ dodo ka bea mm. asuo. Asuo ah. ah. ne ɛnyɛ obi wɔ koraa ofiri ne tiri firi no ho ara na ɛba na no ho ara no bi koraa aha Eh, ebi fifiri fam ka ne ho na ɔde kɔ nti wɔn abɛdɔɔso mm. nti ɛno abɛyɛ asuo mm. na ɛno ɛna tumi wom deɛ ɛnam hɔ no ɛna sɛ gyina faako nso ne sɛ nkɔ baabiara nso a ne sɛ fɛ no tadeɛ ne yɛ sɛ nsonsono no dɔɔso paa ah, ɛtaa hɔ tadeɛ ɛtaa hɔ mm. ɛna sɛ asuo no nso ɛyiri Na sɛ ebu fa baabi a, sɛ kyerɛfo yɛka no asuo no maka maka asuo nna hɔ na mmom yi bu fa asɔre no bi akɔtae baabi mm. ɛno nso ɛnyɛ tadeɛ o yɛsɛ asuo no maka maka no ne ma aka ne ma aka no bi ɛdɔɔso sɛ maka maka watom aseɛ enti saa na ɛno teɛ na mmom sɛ wotumi sɛ gu adie mu sɛdeɛ yɛnom yi a yɛtɔ nom yi a na bɛyɛ nsuo Bere a woatumi aboa ano sɛ woasɛgu kyɛnsee mu, ankora mu, kuruwa mu, koraa mu no, na woanya nsuo. Nti sɛ wotumi nkye no nkye no deɛ a, ɛnyɛ nsuo. Wosɛ gu adeɛ mu a, woanya nsuo. Sɛ wɔ galɔn mu o, sɛ wɔ deɛ mu o, kuruwa mu deɛ biribiara na abɛyɛ nsuo. Wɔn ade korɔ no ara o, wɔfiri osuo aba akorokra. Akorɔkra. Aha ɛno aba eh, asuo. Asuo. Yɛnya anamaka maka na ɛnya atadeɛ. Maka atadeɛ. Aha. Na sɛ bɛgu ewura kumaa so a, nsuo no bɛgu asuo no bɛgu so a. Mm. Na wɔn ho yɛsi ɛno yɛ hasuo. Hasuo. Hasuo. Nti wɔn ataa ka. Hasuo na sɛ ahayɔ ahayɔ ɛbɛn ahayɔ ho ana. Asuo no boro wɔ ha. Ɛdɔɔso bebrebe, nketenketenketekete gugu nhabaa so na wɔn wofa mu akɔ. Nti obi kɔ fam ntɛm a, wɔn sɛ anɔpa bi ayɛ na bosuo gu. Mm. Sɛ ɛba na no nyɛ den a, efe no bosuo. Bosuo. Efiri soro ba. Asuo no ba na no nyɛ den. Ah, efiri soro ba. Asuo ba na no nyɛ den. Asuo no firi soro ba na no nyɛ den. Yɛsi mm. bosuo gu. Nana nsuotɔ a yɛfrɛ no sɛn? Osuotɔ. Osuotɔ. Ahaa. Ano nyɛ den a. Ne yɛfrɛ no bosuo. Yɛfrɛ no bosuo. Ɛna sɛ ano ɔde kakra nso yɛfrɛ no bosunini. bosunini. Ahaa. Kasafua oo. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛne aka no nyinaa bɔ mu ɛsɛɛ no saa. Nti nsonsonoeɛ wɔ saa. Baabi a ɛbɛduru bi a baabi a yɛfrɛ no. Ahaa. Nti Ne saa na ɛteɛ. Osuo, asuo, hasuo, bosuo, akorokra, tadeɛ. Bebree sesei atam atam m'ani so. Wadaro ma. Na yɛka sɛ deɛ nam fam no yɛ a na yɛn nuanom a wɔyɛ sunsum adwuma no bɔ mmɔden a tɔda a wɔbɛtumi sɔ osuo firi soro de yɛ adeɛ mm. na deɛ yɛhu sɛ yɛn nananom akɔmfoɔ abosomfoɔ adusifoɔ kɔ mu yɛ deɛ nam fam ɛyɛ asuo no asuo no ɛno na ɛhuu sɛ ɔhuu sɛ menim yɛ a na maka sɛ nananom deɛ ɔmo ne twɛdi apɔ nyankopɔn ɛna nam mhm. ɔmo som nyame nti tɔda na ate afa twerɛsɛm mu kakra mhm. ɔho sɛ sɛ yɛbɛgye obi atom ɛwɔ asɔre mu sɛ onyankopɔn ba a gye si ɛbɔ no asu yɛmfa nwura o Ɛna yɛn kobu ahan bɛrɛ kɔ ɔman kan sɛ deɛ mo yɛ no mo no mo sɔ mo fere no yɛ ti kobu pipe mo bu kobu pipe ibu sɛ ebu pipe de abo obi asu da ɛsu mm, a ɛtene tumi ni mu anka ɛwɔka sɛ no mu nneɛma nkɔbɔ ɔsu asɛm no na wabisa no ɛna nti na nsuo mu na ɛte kɔbɔ nipa no su tumi wɔ nsuo mu ɛna na yɛn mu nsuo wɔ pipe no ano bàtɛ ɔse sɛ ɛna na yɛn mu nsuo wɔ pipe no ano ɛna yɛ sɛ kɔbisa wɔnom nti osuo Ɛbɛgu fam a, ne din nko. Ɛnam a, ne din nko. Na ne nnamfoɔ nom taa de yɛ adeɛ pa ara ne ɛfrɛ no asuo no. Firi sɛ ɛno ɛdɔɔso dɔɔso bebree na akeka abom na ɛkɔ. Enti ɛno na ɛde hohoro nnipa ho firi bɔne mu ba Kristo mu. Nti ɛsɛ monkɔbɔ no asu. Nsuo na ɛde yɛ. Enti anaa asuo na ɛde yɛ. Enti tumi wɔ asuo mu paa. Nneɛma pii wɔ hɔ a yɛde asuo yɛ a. Ɛyɛ honhom mu adwuma na me menyɛ honhom mu adwuma nti na. Nti seesei ɛpo ɛyɛ asuo anaa ɛyɛ dɛn a? Ɛpo ɛyɛ tadeɛ ɛnten ɛntena asuo mu. Ɛyɛ ta ɛyɛ ɛyɛ tade kɛ ogyina faako. Ɔn sɛ. Kakra a mekohui no, metenaa Takoradi kakra. Na me papa ka Tabi kakra nti, Takoradi, metenaa hɔ kakra. Nti menam fam fi me hɔ koraa kɔ beach, fa Princess hɔ saa kɔ beach. Menim hɔ. Kakra a mehu ne sɛ, ɛfiri fam na ɛfam ho sɛ tumi no firi mfimfini na ɛpu ba. Nti ɛpu apia kɔ baabiara, nti ɛkɔpem a na asan aba. Na asuo no deɛ, ɛhu sɛ wɔn mu twam yerɛ dɛdɛdɛdɛdɛ. Ahaa, saa na ɛteɛ. ɛtare faako deɛ na ɛntene deɛ. ɔhono yɛbɛhyɛ dwumadie yi ase no ahoɔden a mede hyɛ ase ɛduru baabi na asɛ mayɛ ataa mani so nkyerɛmu no aboro m'adwene ne me nte aseɛ na wonim sɛ dɔɔso saa ɛno nti yɛwie a meama saa koraa kɔ mm. na makɔhwɛ wɔ Simpic TV YouTube hɔ ɛno nti ɔdɔfoɔ mekyerɛ sɛ wo nso bɔ mmɔden menim sɛ sɛnea ataa mani so no Saa ara na atan no, gye sɛ wohwɛ toa so mprɛnsa ansa woatumi ate aseɛ. Ɛno nti no, kɔ YouTube na woabɔ Esi Bodua anaasɛ Asimpic TV na woatumi asua na woahyɛe ama afoforɔ nso asua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a worekasa a wobɛtumi aka no yie. Yɛn mmerɛ ne yɛn ayɛbɛ. Abusua a yɛresɔre so yi, yɛbɛma Nana akyerɛ afitie mu ho nsɛm baako mmienu bi ɛne ne nnwumadie a wɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wopɛ no akyire akwan nso so na sɛ wofrɛ me a mede no bɛma wo na woatumi aboa wo. Ada worema Nana Ɛmfi tiam, ɛyɛ ade a wɔayɛ akyɛ. Wobɛtumi akyerɛ yɛn mu kakra baabi a yɛbɛnya bi ahwɛ? Yɛhwɛ a, deɛn na yɛnhwehwɛ mfiri mu ne ne nyinaa? Mewɔ dawuroma. Fi tiam dwuma a medie no nyinaa yɛ amammerɛ ne amanneɛ nko ara. Ɛnne, meyɛ amanneɛ ne amammerɛ wɔ hɔ. Mekyerɛ mpaninsɛm, abakɔsɛm, atetesɛm ne adomankomasɛm. Mekyerɛ ne nyinaa wɔ hɔ.

F I T I A M Fitiam TV. Mewɔ ɛbɛ a yɛde twa asɛm so, yɛde sua adeɛ ne adeɛ wɔ hɔ. Na sɛ maka sɛ dwuma a wodie biara no yɛwɔ asɛmtire anaa edin a ɛda soɔ, asɛmtire a ɛda soɔ. Ɔhu sɛ sɛ kɔba sɛ asɛm bi a ɛyɛ suma mu asɛm mo ka no abɔnten sɛ daabi wei deɛ momfa nkɔ fitiam. Ɛhɔ na yɛka suma mu asɛm paa nti hɔ na meteɛ no wobaa wabɛto me hɔ. Wobaa bɛto wɔ hɔ. Ɛhɔ na yɛba na yɛabɛsua nti ɛmɛ hwehwɛ wɔ hɔ. Mmerɛ ne nya yɛnsua deɛ ne nkyerɛ deɛ. Yoo abusua ɛmɛ sɛdeɛ mpanimfoɔ ka no mmerɛ yɛnye nka so woba no wankɔ nso a wagye wadi so ɛno nti no mema ahoforɔ kwan ɛma wɔn aba na wɔtwe sɛ ne nyame ama a yɛbɛtoa so.

Ɛba mmarima hwɛ mu deɛ a, Dɔkta Amuzu, yɛn Afrika ha nyinaa yɛagye yɛn atom sɛ, woba yɛaseɛ hɔnom a, yɛsa nyarewa bebree. Na nyarewa a yɛyɛ a Ghanafoɔ agye yɛn atom ma atrene Afrika ha nyinaa yɛ mmarima ho yadeɛ na ɛsa. Dodoɔ no ara frɛ yɛn penis doctor. Enti barima bi a ɔretie me a, deɛ ɛka no sɛ ɔwɔ weak erection no, Bɛma no nsɔre a emu nyɛ dene. Wode kɔ ɔba no ase a na adwo. Deɛ ɛsan kɔ no early ejaculation. Sɛ wo ne ɔba kɔ mpa so a nkyerɛ ne ho asane wo. Obu a ne bɛma sɛ bi afɔn ayɛ ketewaa bi, obi deɛ nso atwe akɔ mu na ɛnam enyini nti prostate abɛsoɛ wo. Ebia obi rehwɛ me, wanya prostate, wakɔyɛ prostate surgery, yɛyi afiri hɔnom, ma ɛnnɛ ne bɛma no mpagya bio. Wowɔ low sperm count. Wosrɛ me sɛ ebi nni mu koraa ne nyinaa wo ba Doctor Amuzu yɛbɛboa wo. Yasoyɛ ne wɔ Kumasi Tafo Club six hundred, Accra Achimota Christian Village, Ashama, Lebanon Second Step, Kasoa, Amanfurom Iron City, Obɛ Sunyani a yɛwɔ Area three, Imolotu ne Abronsan enum, Techiman yɛwɔ Zongo, Takoradi yɛwɔ Esipong Sports Stadium Junction hɔ.